Gëtt nach méi krass.
Sou, an hei wiere mer bei enger bei engem weidere Let's Show hei vu Battlefield Hardline, dat neit Spill vu Viscera Games an Dice Games. An ech mengen déi meescht hätten zimmlech gutt dorunner interesséiert sinn. Dee wou haut mat mir spillt ass den Tom. Salut.
A mir leeën haut mol éischt d'Hand un de Battlefield Hardline un. Ech hoffen et gefält iech. Mir wäerte wäert dee bësse kommentéieren. Wat ass dat heiten elo? Rëm Blood Money oder? Jo, hei d'Händchen Blood Money. Hei komm huel mol den Armored Rescue Vehicle. Bass du do dran? Yes. Äh.
Bass du iwwer mir am Squad oder wéi?
Kee Plang, mee du bass bei Spawn Point steet wéi wanns du dout wiers. Aha. Wéi soll ech do als Maschinnegewier dran? Ah jo, okay, okay, okay. An du bass wem?

Dënn ass een de Van vun eis. Also wann ech ee gesinn hu fueren ech einfach driwwer ne. Jo.
Also vun Spillkommentarer gëtt elo nach net vill. Dat heiten ass déi éischt richt Partie déi mer spillen. Virdrun dat ware 5 Minutten. Weiss net wat ech och mengen.
Also bei mir ech hu virdru schonn eng Partie gespillt mee also Battlefield ass ze verstoen, dat ass net schwéier mee hei sech am Ufank Gëllen deen ze ginn.

Hey, mir wären schon dräi Mo Nein!
Nein! Ass du freck? Oder einfach Ja, ofgefall? se hu mech erofgeschoss. Ah, mer. Se sinn ze déck vill an dru gell. Ech mengen, ech schiess lo an d'. Ass dat elo Blood Money oder ass dat hei den Héichst? Dat ass Blood Money. Stëmmt, dat ass Blood Money. Da musse mir och mol ufänken klauen ze goen, ne? Nee, mir si jo elo d'Flicken. Mir mussen och d'Geld siche goen. An d'Mëtt. De wäisse Krees.

Do waren nëmme Sniperen drop, also et war sou üblech Battlefield méisseg, bass net vill a komm bum bum bum bum.
Yeah, ech gi bei de Secours lol do. Jo, do ginn ech och hin.
Sou e bësse méi taktesch lol. Sou, wou ass dee wäisse Koup? Ah, dee wäisse Koup ass do bannen, ok. Yeah, yeah.

Bass de bei mer? Jep, Sarge.
Al ass. Al ass.
Hie brauch. Ech kann dir mol Muni dohin. Zap, wor carrément erofgefall, gell? Wéi gäil ass dat? So, lo pass op net, dass dee Vull rëm hei sëtzt, gell? Bis du lénks, ech kucke riets. Ma ech stëmm nei iwwer d'Mauer.
Ja, ja, okay. Gesäit propper aus. Ja, ech gesinn näischt. So, oh putain, wann ech net esou gäil Decken, wär ech zefridden.

Mir hu 4,7 Millioune geséchert an d'Musek am Hannergrond verréit eis, dass et gutt wéi fäerdeg ass. Tschüss.
Déi sinn d'Sniper, déi eis am Aen hunn. Boah, ech wär Léck dat Geruckels gär, wat leeft.
Ah! Hu mir gewonnen! Et do war dann also mol eis éischt Partie hei bei Battlefield Hardline. Se ass net esou besonnesch gutt gelaf, mee mir hunn awer gewonnen. Also, ech mengen, den Tom huet doranner e bësse méi Erfahrung. Wéi ech. Ech hunn eng 1 5 gespillt an ech spille gär Battlefield also. Wat wat hunn ech gemaach? Wat kann ech schon. Mëll.
Ui zwee ah ech hunn zwee ganzer Kills gemaach, dat ass net ze gleewen.
Wéis? Du bass nach dee beschte gell, wëlls mech verarschen? Ja Allen ech hunn Tonne Ca Cash gesaved Mann. Woaat ass dee Gangster. Ech hunn nach keng gekniekt hei.
Ass Action dat do gell? Also mam normale Battlefield huet net méi vill ze dinn a mengen Aen. Jo dat ass ass also dat ass eppes ganz neies. Also ok et ass näischt neies elo vum Déngens hier mee et ass kee Krichsspill méi. Et do ass am Fong einfach dat perfekt fir déi déi wou schon ëmmer wollte Raiber a Gendarm mat richtege Balleren zocken. Also et ass wierklech net schlecht gema. Misst alt just villäicht nach e bësse méi ke also ech fannen du kënns an d'Spill eran an du bass richteg verwirrt. Du weess net, hu. Ja dat ass kloer. Du hues elauter Moneypiles, du hues däi Safe, du hues hire Safe an e bësse vill mateneen. Mä ech mengen an der nächster Partie kann ech mol en aen bëssen op Grafik, well bis elo huet déi mech nach net esou total iwwerzeegt. An ech spillen op Ultra. Los Angeles.
Ech hoffen just dass den Endeffekt einfach e Battlefield gëtt ouni Amerikaner a Russen, mee einfach mat Flicken a Raiberen. Mee bon, hoffe mer wuel, dass et lech besser gëtt. Dass, dass Dingens, dass jo, ah, dass jo eng, eng Open Beta lo mëttlerweil. Mee bon, mir erwaarden ons awer e bësse méi, well wa se schonn,

Et ass knapps ech wees net ass déi läscht Erweiterung vu Battlefield 4 scho raus oder net? Ech hunn de 4 ni gespillt. Ech mengen se hunn dat eent Spill nach net ganz fäerdeg, da fänken se schonn dat nächst un. Ech verstinn net firwat huelen se sech hautzdaags einfach keng Zäit méi dofir. Solo als Beispill den de GTA 5. Wéi laang hu mer op en neie GTA gewaart gell? Dat war mindestens 3 3 Joer oder esou, wann net nach méi 4 an do ass.
Wéi?
Woubäi Battlefield jo awer méi laang brauch wéi elo Call of Duty zum Beispill, ne? An et ass jo, et ass jo net Dice wou et gemaach huet, mee et ass, wéi heeschen se? Visceral Games, dat sinn och déi, déi wou bei Dead Space d'Fanger am Spill haten. Dowéinst erhoffen ech, datt dës Kom owéinst eng besser Campagne dobäi erauskomm wäert wéi déi leschte Rescht do wou se se erausbruet hunn. Bass du ewell dran? Spawn bei mir am Auto. Bei mir geet et elo ewell endlech mol mengen ech lass, oder tankt einfach nach weider?

Soll der Rammer goen, sinn net ukomm. Bist du gang mol Geld mat ze. Ah, mit die echt zu drei Party kann is sowieso net ze héich spille gell, da muss ich lo mol dru winnen, dat se leeft. Ich muss schon gewinnen, einfach den E gedréckt ze haben, Job sammeln.
Dat wär och gut. 100.000 Dollar gell, ich mengen ich will einfach Mod spielen, die zrécken. Nee! Soss mam Auto siche kommen. Ech sinn dout. Ah fuck, spawn bei mir. Ech spawn bei dir.
Komm, Bae. Zauber Tieren houere Pumpgun, elo verstinn ech och firwat se esou verhaasst sinn. Waart ech kann nei Saache kafen mengen ech. Customize, ehm. Oh fuck, gepanzerte Flickewon. Secondary Weapon, oh do gëtt jo nëmmen eng wéi Schiel. Gadget one, Repair Tools, Dinger. Gasmaske Grappling Hook ass scho béis.
Jo iergendwann kanns mat Gas schéissen, dat gëtt gäil. Gasmask wow du kriss och en Taser, wéi gäil. Gadget Two ah do kann ech mer en zweeten dobäi kafen. Oh nee Auto brennt.
Zipline Grappling Tool Just kucken, wat ech mer soll huelen do. Ok, d'Mëtt ass voller Flicken. Spill mol al! Ma ech kommen, ech hu mir just eng cool Gasmask iwwergezunn. Lo gesinn ech méi cool aus. Oh yeah.
Eng Gasgranat kéint ech och nach huelen, nee? E Flick, dee wou mat engem Baseballschléier ronderëm leeft. Majo dann. Dat hunn ech soss och nach net gesinn. Sou, waart, ech komme lo.

Se musse kucke fir an hinnen hir Wald eran ze kommen. Wéi war en hieren?
Ëmmer mir mussen zu vun der Mëtt huelen. Dir kënnt och bei hinne klauen. Jo.
Du bass laanscht gefuer, Ech hu Ellen. gemeent.
Ah, mir sinn Hei ran, hei d'Gangsteren. ran.
Jo. Ah, okay, ech hunn dat net gecheckt. Zréck a muss nach eralafen. It's yours now!
Ech hu mol Rakéitewerfer aus. Du hast mech Flick dat gefu ass.
Wie grad zu zwee Steck äh, riets den- riets de Bierg rofgelaf. Also ech lo definitiv do lasch geschossen. Zwar als absolut getraff gell.
Pass du mol op, Allen, ech huelen de Cache Okay, raus. ich pass op.

Ech kommen! De geil ass den Auto, gell? Mee, klamm ran, Idiot! So, a lass den Raketewerfer dobaussen. Geil. Du ass den Squad Leader. Nee, ab!
Ja, wou muss mer hin? Hei ran. Komm hei raus. Muss nach an d'Garage goen.

Sou ech deng Gasmaat mer geit. Ah ech hu keng Mask. Oh fuck! Ech offen der Zau. Dei fuck kann ech Geld huelen? Huel du ech passen ophaalen. Oh Granat Granat Granat!
Boah ech hun iwwerlieft gell. Ech kann eis eraus huelen gell? Ah dach lo geet et.

Pass op riets direkt gell, ënne sinn der. Déi sinn ënnen.
Ja, komm duerch d'Haus.
Ech lift, ja.
An ass oh fuck, dës den Spill ass net gäil, gell wat leeft.
Also sou d'Charakteren déi gesinn zwar gäil aus vun der Grafik hier. Merci, ech weess dass et gutt ausgesäit. Dat muss ech soen. Ass déck Pfeifen nach.
Ech mengen mir sinn elo am Héichhaus gell.

Sou, Money Pile. Sou, dës kafen.
Kritt schon Helikopter schon eis vun erem. Weiss net, ech gëtt näischt maachen gell, um Véi ticken. Wéi ech elo 300.000 Beimer, fir wat ech erem 300.000 Beimer? Vläit hält se déi.

Spill eng Ronn net mat. Oh nee.
Oh, pennen ech oder wat?
Also Motorrad ass zwar geil, muss ich soen. Das ass mega sauer ze steieren, dat Ding.

Jo, et ass och elo en Auto vun eis do. Ech checken ënnen, datt keen de Bierg erop kënnt, he? Fal dir roueg an.
Ok, ech hu genuch Gepäck. An net de flicken Auto, ech hu éischten Onercash. Wou ass onsen Auto?

Putain ech laaft awer mega lues elo gell mat de Sun um Réck.
Nach schlëmme wéi virdrun.
Dat ass ja gell gemaach, dass de och déi ganz Zäit Sue verléiers.
Soll mer en Auto hei huelen? Allen. Do ass een haarden Bus, pass op.
Mach een hei op, mach een hei op. Ech hu grad een erschoss hei. Moment. Mach dengen op. Du muss muss secher zréck beim Motorrad hin, oder läit nach Sue vun eis.

Hat e gepanzerten Tess. Zum Gléck gëtt et zwee Ansicht. Jo ok.
Ey wa mer elo Gas ginn da gewann mer Party nach.
Ech mengen wann een den Dréi bis eraus huet da geet et. Sou mat den Auto elo ass et guer net méi esou verkéiert. Ass hei ënnen och fir den Auto nach? Äh, ja. keng Ahnung. Bei hinne fir ran. So, mir klauen hinne eng Kars an da komm erëm.
Mir chase grad den déck fette Rakéit noch. Ech komme einfach mal hanner zu raggefuer. Nee, ech passen net dran.
So.

Frax. Ah, ech loossen se hei stoen, vergiess et. Ja, ja, komm, komm, a gi esou eran.
Ass näischt anescht wéi eis heifir ze fueren. Mussen eis erëm fëllen, mussen eis erëm fëllen. Erëm zréck, fir d'Aargel, Dei.

Also jo da waart ech bis dono hei rauser. Also ech géing soen d'Spill lount sech mee se muss nach e bëssen Aarbecht dran stiechen dass se nach e bësse méi nei Saache bréngen wéi am Vergläich zum Battlefield 4, mengs de net? Jo jo ech ech hunn de 4 ni gespillt mee esou vun vum Gameplay hier fand ech et gäil. Also et eppes eppes méi Interessantes an net méi esou den typegen Shooter. Just e bëssen ass vu Payday ofgekuckt mee. Jo zum Deel. Ech fand et awer richteg gutt gemaach. Dass gäil. Mécht Spaass, wei et bis eraus huet mécht et Spaass. An ech géing soen, da kënnt der ären, är Meenung dozou ofginn an engem Comment. An dir kënnt och eventuell, wann der Loscht hutt, mäi Kanal abonnéieren. Ech soen Tom Merci, dass e matgespillt huet. Gär geschitt.
An ech géing soen, wann d'Spill bis erauskennt, da kënnt dir vläicht iwwerleeë fir e puer méi Matcher matzespillen, well mir huet et elo richteg Spaass gemaach. An da géing ech soen, Merci fir d'Nokucken. Bis déi nächst Kéier hei bei Red Star. Ciao. Ciao, ciao.